Salam eziz ildeşler bu men barmak kösüp hytaý dilini öwredýän Sary han. Bu gezekki wideoda men hytaý dili başlangyç kursunyň ilkinji sapagyny wideo ýazyp etdim. Geljekde bu görnüşdäki wideolara tomaşa etmegiň üsti bilen siz hytaý dilini noldan başlap öwrenip bilersiňiz. Wideoda peýdalanan kitabymyň elektron görnüşini instagram sahypama girip ýükläp alyp bilersiňiz. Onda näme gel sapagymyza başlaly. Bu görnüşdäki wideolarda ilkinji öwrenjek zatlarymyz, ýagny tekstler bolup biler, dialoglar bolup biler, ýa bolmasa-da gepleşiklerden ybaratdyr. Geliň, şu görýän gepleşikleriňizi bir-birden öwreneliň. Hytaý resmi diline nädip salamlaşmaly? Megerem siz meň aýtmazymdan ozal bu barada bilýän bolmagyňyz ahmal. Ine şu görýän iki sany ieroglifiňiz ol salam diýmegi aňladýar. Geliň, olary okalyň. Yzyndan aýtalyň. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao diýmek ol salam diýmegi aňladýar. Eger-de kimdir biri size Ni hao diýip ilkinji bilen ýüzlense, onda siz Ni hao diýip jogap bermeli. Bu günki öwrenjek ilkinji täze sözümiz ol şu görýän ieroglifiňizdir. Ol Ni diýip üçünji tonda okaýar. Ni. Ol sen nime aňladýar. Ikinji öwrenjek täze sözümiz bolsa ol how diýip üçünji tonda okalýar. Ol gowy, oňat diýmegi aňladýar. Eger ýaňy üns beren bolsaňyz, ni how diýip aýdanymda men şu igroglify ýagny ikinji tonda edip aýtdym. Üçünji tonda edip aýtmadym. Näme üçin bu ýerde ikinji ton edip aýdanym barada azajyk soňurrak jikme-jik aýdaryn. Ikinji gepleşige geçýäs. Bu iroglifler ýagny şeýle okalýar. Nin hao. Nin hao. Yzymdan aýdalaň. Nin hao. Nimen hao. Nimen hal? Buly türkmençe terjime etsek, ol hem salam diýmekleri aňladýar. Bu-da salam diýmek, bu-da salam diýmek. Ýöne bularyň arasynda tapawut bar. Haçan-da, Ni hao diýip aýdylanda, ol bir adam başga bir adama salam berende aýdylýar. Eger-de Nin hao diýip salam berilende bolsa, haçan-da siziň salam berjek adamyňyz sylanýan, sarpa goýulýan, özüňizden uly adam bolsa, onda oňa Nin hao diýip salam bermeli. Eger-de size salam beren adam iki sany adam bolsa, onda siz Ni men hao diýip salam bermeli. Geliň, täze sözler hakda öwreneliň. Nin diýmek, ol siz diýmegi aňladýar, ýagny birlik sanyna. Birine sarpa, hormat goýaňda siz diýip türkmen dilinde ýüzlenişimiz ýaly, hytaýlar hem şeýle nin diýip ýüzlenýärler. Bu ýerdäki nimen bolsa, ol siz, ýagny köplük sanyna, iki ýa-da ikiden köp adamlara aýdylýar nimen. Bu ýerdäki M diýip okalýan ieroglif, ol köplük sany aňladýar. Geliň, dialoglary bir gezek yzyndan okalyň, yzyndan aýtalaň, Çiň gan wo du. Ni hao. Ni hao. Nin hao. Ni men hao. Geliň indi bolsa şu gepleşigi okalyň. Yzyndan aýdalaň. Duý bu çi. Duý bu çi. Mei guanşi. Mei guanşi. Bular näme diýmek aňladýar? Olary türkmençe terjime etsek, ýagny şu görýäniňiz, duý bu çi, ol bagyşla diýmegi aňladýar. A bu ýerdäki Mei Guanxi diýip okalýan ieroglifler bolsa ol zyýany ýok, ötünç soramagyň hökman däl diýen manyny aňladýar. A bu gezekki täze öwrenjek sözümiz ol şu görýän ieroglifleriňizden düzülendir. Ol Dui bu çi, Dui bu çi diýip okalýar. Ol bagyşla, bagyşla diýmegi aňladýar ýa-da ötünç soramak, işlik. Yzyndan aýtalaň. Duý bu çy. Duý bu çy. Bu görýän ieroglifleriňiz bolsa, ol Mei guan shi diýip okalýar. Mei guan shi. Ol zyýany ýok, ötünç soramak hökmany alýan manylary aňladýar. Geliň, bu gepleşigi bir gezek ýene okalyň, yzyndan aýtalaň. Duý bu çy. 没关系. Geliň indi bolsa Pinyin bu hakda öwrenip geçeliň. Pinyindäki başlangyç çekimli ses we bogun ýasaýjy çekimli ses. Pinyin hakda. Başlangyç çekim sses hakda Bogun ýasaýjy çekim sses hakda men birnäçe wideolar düşüripdim. Ol wideolarda siz bularyň hemmesi hakda jikme-jik öwrenip bilersiňiz. Sebäbi bu wideolar ol wideolaryň içinde örän jikme-jik hemme zady aňsat ýönekeý türkmen dilinde hemmesi düşündirilen. Şonuň üçin ilki bilen şolara girip görseňiz hassa öwrenmek size ýeňil düşer. Başlangyç çekimsiz seslere haýsy harplar degişli? Başlangyç çekimsiz seslere şu görýän harplaryňyz degişlidir. A. Bogun ýasaýjy çekimsiz seslere bolsa şu görýän harplaryňyz degişlidir. Başlangyç çekimsiz ses hem-de bogun ýasaýjy çekimli seslerdäki harplar diňe şu görýäniňiz bilen çäklenmeýär. Mundan başga-da bar, ýagny Galanlary hakda biz indiki wideomyzda hemmesi barkda öwreneris. Geliň häzirlikçe şularyň hemmesini bir-birden okap çykalyň. Yzyndan aýtalaň, Jinganwaduo, Bo, Po, Mo, Fo, Dö, Tö,

Geliň, olary birden okalyň, yzyndan aýtalyň. I U Ü R A Ýa Wa O

hem-de Ýao şulardan ybaratdyr. Ýene bir gezek size ýatladasym gelýär, Pinyin hakda men ozal birnäçe wideolar düşüripdim, olary ilki bilen hökman görüň. Hytaý dilindäki tonlar. Hytaý dilinde jemi dört sany esasy ton bar, olar birinji ton, ikinji ton, üçünji ton hem-de dördünji ton. Hytaý dilindäki subtonlar sözlemde sözleriň manysyny biri-birinden tapawutlandyrmak işini ýerine ýetirýärler. Şu ýerde görýän bolsaňyz, hemmesem m he-de we a harplarydyr. Diňe olaryň ýokarsyndaky tonlar üýtgeýändir. Ünslenip serediň. Şu ýerde görýän ieroglifleriňizi geliň olary bir-birden okalyň. Şu ieroglif, ol Ma diýip, birinji tony okaýar. Ma. Ma. Ol eje diýmegi aňladýar. A bu görýän ieroglifiňiz bolsa, ol ma. Ma diýip, ikinji tony okalýandyr. Ol bolsa bir ýeriň guruşmak diýen manyny aňladýar. Bu görýän ieroglifiňiz, ol ma. Ma-a! diýip, üçünji ton nokalýar. Ol at, bedew diýmägini edýär. Bu ýerdäki ieroglif bolsa, ol Ma! diýip, dördünji ton nokalýar. Ma! Ma! Ol sögmek ýa-da käýemek diýen manylary aňladýandyr. Hytaý dilindäki esasy ton, esasy dört sany ton, ýagny şulardan ybarat. Tonlar hakda has-da giňişleýin öwrenmek isleseňiz, onda geçen gezekki düşüren wideolarymyzy üns berip serediň. Olaryň içinde tonlar hakda maglumatlar bardyr. Geliň indi bolsa şu tablisaň içinde ýerleşdirilenleri bir-birden okalyň. Olaryň tonuna üns berip serediň.

Ü Ü Ü Tonlaryň dürs aýdylyşyny barlamak üçin şu websaýtdan peýdalanyp bilersiňiz. Ýagny şu websaýdyň içinde pinýindäki ähli pinýinleriň dört tonyna dogry dürs aýdylyşy hakda ýörite ses ýazgylary bar, olary diňläp özüňiz öwrenip bilersiňiz. Hytaý dilindäki bogunlar. Hytaý dilinde bogunlar ýa-da ieroglif üç sany zatdan ybarat. Olary başlangyç çekimsiz sesden, oňa hytaýça shangmu diýip atlandyrylýar, bogun ýasaýjy çekimli sesden, ýagny ýunmu, hem-de tondan, oňa shangdiao diýip atlandyrylýar, şulardan ybaratdyr. Adatça bir ieroglif bir bogna deňdir. Ýagny bir ieroglif bir bogny emele getirýär. Bir bogunda ýa-da bir ieroglifde başlangyç çekimsiz ses bolmasa-da bolýar, ýöne ähli bogunda ýa-da islendik ieroglifde hökman bogun ýasaýjy çekimli ses, ýunmu, hökman bolaýmaly. Edil şu ýerde görşüňiz ýaly. Şu ieroglifleriň ählisinde bogun ýasaýjy çekimli ses bardyr, emma käbirlerinde bolsa başlangyç çekimsi ses ýokdur. Şu görýän ieroglifiňiz ol hytaýça Mao diýip birinji tonyny okalýar, ol pişik diýmegi aňladýar. Şu ýerdäki şu harp ol Ieroglifiň başlangyç çekimsiz sesi ýa-da bogundaky başlangyç çekimsiz ses. A yzyndaky bu görýäniňiz bolsa, ol bogun ýasaýjy çekimli sesdir. A bu belgi bolsa, ol birinji tonuň belgisi, ol şu görýäniňizdir. Bu ýerde bu ieroglif bolsa, ol ýý diýip okalýar. Ýý. Onuň pinýini şeýle ýazylýar. Şu ieroglifiň, ýý diýip okalýan ieroglifiň pinýini ýazylanda şeýle ýazylýar. Ýagny, haçanda i we ü çekimli ýeke özi bir boýun bolup gelende, pinýin olaryň pinýinde olaryň öňünde şu harp goşup ýazmaly. hem-de üý çekimliginiň iki nokadyny taslap ýazmaly, edil şu ýerde görşüňiz ýaly. Şoň üçin Ýüý diýip okalýan ieroglifiň pinýini şeýle ýazylýar. Ol ikinji tonda okalýar. Ýüý. A bu görýän ieroglifiňiz bolsa, ol Jie. Jie, diýip, üçünji tanda okalýandyr. Ol uýa diýmegi aňladýar. Bu ýerdäki şu görýän harpyňyz, ol başlangyç çekimsiz ses, a soňundaky bu iki harplar bolsa, ol bogun ýasaýjy çekimli seslerdir. Onuň üçünji tonuň belgisi şu belgi bilen bellenilýär. Bu ieroglif bolsa, ol ar diýip okalýar. Ar. Ol dördünji tanda. Ol iki diýmegi aňladýar. Bu ieroglifiň pinýininde başlangyç çekimsiz ses ýok. Onda diňe bogun ýasaýjy çekimli sesler bar. Onuň dördünji tonuň belgisi, ýagny şu görnüşde belgilenýär. Haçanda U çekimli ýeke özi bir bolunylyk gelende, pinine olaryň öňünden şu harp goşup ýazmaly. Bu barada indiki wideolarymyzda has-da giňişleýin aýdyp geçeris. Geliň indi bolsa şu penjirede görýän bir bogunly sözleri daşymyzdan okaly, yzyndan aýdalyň, çinga modu. Ýi. Ýi.

RG Şu ýerdäki iki sany berlen söz hakda, ýagny iki sany ieroglif hakda aýratyn aýdyp geçesim gelýär. Kaoýa, kaoýa ol bir naharyň bir görnüşi. Ol Pekinde has Pekin Pekindäki hytaýlar buny has ökde taýýarlaýarlar. Şonuň üçin eger-de siz Pekine gezelenje ýa-da okamaga gitseňiz hökman Kaoýa, ýagny Beýjing kaoýa, şu nahary dadyp görüň. Size hökman ýarar. Mundan daşary, ýene-de bir naharyň bir ady, oňa huo guo diýip atlandyrylýar. Bu nahar nirede has süýji? Bu nahar esasan-da Hytaýyň Çongçing, Syçuan, diýen ýerinde has-da süýjüdir. Şonuň üçin eger-de Çongçingde okaýan bolsaňyz, okamaga gitseňiz ýa-da Çongçinge gezelenje gitseňiz, hökman Huoguo şu nahary iýip görüň. Hytaý dilinde üçünji tonda iki sany ieroglif bile gelende, olar tirkeşip gelende tonlarda üýtgeşme bolup geçýär. Gel, olar barada öwrenip geçeliň. Haçanda bile gelen iki sany üçünji tonly bogun ýa-da ieroglif okalanda, birinji boýnuň, ýagny ieroglifiň tony ikinji tona öwrülýär. Eger-de ýadyňyzda bolsa, sapagymyzyň başynda, wideomyzyň başynda aýdyp geçipdik. Ni, ol üçünji tona okalýar şu ieroglif. Bu ieroglif hem, olam hem üçünji tona okalýar, hao. Eger-de iki sany üçünji tona gelen ieroglif tirkeşik bolup gelse, onda birinji ieroglifiň Tony, ol ikinji tony şeýle öwrülýär. Şeýle Ni hao diýip okalýar. Edil şu görüşiňiz ýaly, Ni hao. Emma tonlar bellenilende asylky üýtgemezden ozalky bolşy ýaly, edil bolşy ýaly edip ýazmaly. Ýagny şu görnüşde ýazmaly, pinýini şeýle görnüşde ýazmaly tony bilen, emma okalanda bolsa şu görnüşde okamaly. Ýagny Ni diýip ikinji tony okamaly. Ni hao. Ke yi. Ke yi. Ýa bolmasa-da Fu dao. Fu dao. Şeýle görnüşde. Düşünensiňiz diýip umyt edýän. Geliň indi bolsa şu ieroglifleriň hemmesini daşymyzdan okalyň. Yzyndan aýtalyň. Okaňyzda tonlara hökman üns beriň. Birinji bogundaky sözleriň tony ol ikinji tona üýtgeýändir. Ni hao, kou ýu, lýao jie,

Şou biao. Geliň indi bolsa sapakda köplenç ulanylýan sözler, sözlemler hakda käbirleri hakda öwreneliň. Yzymdan aýdalan. Şangke. Şangke. Bu sapak başlaýar ýa-da sapak başlady diýen manylary aňladýar. Şake. Şake. Bu bolsa sapak tamamlandy diýen manyny aňladýar. Indiki, Senzai şiusi. Senzai şiusi. Arakesme, dynjyňyzy alyň diýen manyny aňladýandyr. Indiki söz, Kan hei ban. Kan hei ban. Bu bolsa synpda tas serediň diýen manyny aňladýar. Iň soňky bolsa, Gan wo du, gan wo du. Eger üns beren bolsaňyz, sapagyň başynda men şu sözi aýdyp geçipdim. Gan wo du, gan wo du. Ol türkmençe yzyndan gaýtalaň diýen manyny aňladýandyr. Geliň indi bolsa hytaý ierogliflerindäki ieroglifleri düzüji käbir çyzyklar hakda öwrenip geçeliň. Hytaý ierogliflerindäki çyzyklaryň hem olaryň çyzyklaryň atlandyrylyşy bardyr hem-de çyzygyň ýazylyş ugry, ýazylyş tertibi bardyr. Geliň olar hakda öwrenip geçeliň. Ine şu görýän şu çyzyk. Oňa Hong diýip hytaýça atlandyrylýar. Buny türkmençe men gorizontal çyzyk diýip atlandyrdym. Ýagny ol ýazylyşy çepden başlap saga çenli uzalyp gidýär. Olar şu görýän iroglifleriň içinde bardyr. Üns berip serediň. A bu görýän çyzygyňyz bolsa oňa Shu diýip hytaýça atlandyrylýar. Ony wertikal çyzyk diýip terjime etdim. Bu bolsa ýokardan aşaklygyna tarap ýazylýar. Bu çyzyk ýagny şu görýän iroglifleriňiz içinde bardyr. Olara üns berip serediň. Ýagny şu hem-de şu çyzyklar. Bu üçünji çyzyk bolsa oňa pie diýip atlandyrylýar. Buny men türkmençe çepe gyşarýan çyzyk diýip atlandyrdym. Sebäbi ol çepe tarap gyşaryp uzalyp gitýär. Şu ieroglifleriň içinde ol bardyr. A bu görýäniňiz bolsa oňa hytaýça diýen Diýip atlandyrylýar. Ol, oňa men, ony men türkmençe tegmil çyzyk diýip terjime etdim. Ol şeýle ugur boýunça ýazylýar. Bu çyzyk, tegmil çyzygy şu ieroglifleriň içinde bardyr. Bu günki agzap geçjek iň soňky çyzygymyň ady bolsa, oňa hytaýça Na diýip atlandyrylýar. Ony men türkmençe saga gyşarýançylyk diýip terjime etdim. Ol, ýagny, şu ugur boýunça ýazylýandyr. Bu çyzyk şu görýän ieroglifleriň içinde bar. Ýagny şu hem-de şu çyzyklar. Geliň indi bolsa ýönekeý ýa-da sada alty sany ieroglifler bilen tanyş bolalyň. Bu ýerde üç sansa berlen. Bu ieroglifleriň ýazylyşy şu şekilde, şu yzygiderliginde. Olaryň ýazylyş yzygiderligine üns berip serediň. Galan üçüsi bolsa, ýany şu ýerde ýerleşdirilendir. Ieroglifleriň ýazylyş yzygiderligi şu görnüşde. Olara üns berip serediň. Hem-de boş wagtyňyz özüňiz şu tertipde ýazyp bilersiňiz. Bu görýän sada eroglifleriňiziň okalyşyny we türkmençe manysyny tapyp teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Şu aşakdaky ýerleşdirilen websaýt bu websaýt size hytaý dilini öwrenmekde uly peýdasy teger. Bu websaýt üsti bilen siz ähli eroglifleriň, ähli sözleriň manysyny we sesli okalyşyny diňläp görüp bilersiňiz. Bu günki wideomyzyň esasy mazmuny şulardan ybarat. Şu ýerde sizden bir zat hakda haýyş edesim gelýär. Eger mümkin bolsa, deň-duşlaryňyzyň arasynda, ýakynlaryňyzyň arasynda, dost-ýarlaryňyzyň arasynda hytaý dilini öwrenmek isleýänler ýa-da hytaý dilini Öwrenijiler, hytaý dili bilen gyzyklanýanlar bar bolsa olar bilen meniň ähli düşüren wideolarymy paýlaşmagy, meniň YouTube kanalymy olar bilen paýlaşmagy sizden haýyş edesim gelýär. Eger-de şu düşürilen wideo size azajygam bolsa peýdasy degen bolsa onda YouTube sahypama agza bolmagyňyzy, laýk basmagyňyzy hem sizden haýyş edýän. Çünki siziň her bir goldawyňyz meni öz işime has-da höweslendirýär, ruhlandyrýar. Eger-de Hytaý dili hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bar bolsa, aşakda teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardygymdan soraglaryňyza laýyk boljak wideolar taýýarlaryn, ýa bolmasa teswirleriňize jogap ýazaryn. Onda näme, indiki wideomyza görşençek, hoş sag boluň!